Ana ki whakamamuti ki ngā atua mai te pō, a ko Ranginui e tui ho nei, ka papa tonu kua takatu ake nei. Tūtore o Pite Whakamaua, kia tina! Haumie, huie! Ki te kai tuku tuku inoi, hākoa ki au i āhukahukahia ki o atua. E mihi tonu ana ki a koe, nā au i whakakotahi ai tātou i tēnei rā. Nō reira, tēnā koe. Ki konei ka hoki ngā mahara ki ōku rahi, ki ngā mate, huhua kua hiki te pō, kua taka ki tō te arai. Hoki mai ki a tātou ki te hunga ora. He mihi tēnei ki ngā kaiwhakaritinga o tēnei rā, kia āhei mātou ki te tū, ki te whai wheako, ki te whai take i roto i ngā whakataetae o ngā manu kōrero. Nō reira, tēnā rā koutou. Ki te kaupapa rangatira nei a te Manu Korero, aku mihi tēnei, me mihi, me mihi kau atu ana. Ko tōku kaupapa korero, ko ngā tikanga o ngā, ka, ko ngā tikanga tāwhito he aha tā Karanui a Pōpō. I tēnei korero ka korero i te take o te aho matua. Whai muri i te pūrongo nā Richard Brent Benton e ki ana ta te kore haha o te reo Māori. I waihanga a Tākuta Katerina Mateira, waihoki a Peter Sharples i Te Aho Matua. Ko te kura kaupapa Māori tētahi mātāpono mo muri te kōhanga reo. Ā, i āwangawanga nui ngā Māori i te tata korehāhā a te reo Māori, nā wai rā ka korehāhā hoki te ahurea. Nā wai rā ka koreha, nā wai hoki i te tuakiri. I timata ngā Māori ki te hanga he kura, kia ako ngā tamariki te reo. I whakatūria ngā kura kaupapa Māori kia whakapūmau he huarahi Māori mō ānamata. Ko te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi i tua i te tau 1985. I roto i ngā kura kaupapa Māori ngā tukanga, ngā ture me ngā whakapono Māori. I roto i Te Aho Matua, ngā mātāpono e whitu, kia arahina aua pūnaha, i roto i ngā kura kaupapa Māori kia angitū, engari kia matapakihia kia whā wāhanga noa i tēnei wā. Tuatahi, ko te ira tangata. He, hona, he hononga ki ana mauri, ki ana maharahara, ki ona mahi katoa, ki tangata atu hoki. Tuarua, ko te reo. I roto i te aho matua kia pae ake te reo o ngā tamariki, ki te kaupapa haere tonu tanga o te reo, ki te kāinga, ki hea kē te ao. Tō toru, ko te tino uaratanga o te reo, Aroha mai. Ehara tērā. Tuatoru. Ko te ao e karapote ana ngā tamariki ki te kura, ko te ao hoki e urungia e ngā tamariki. He mea whakaritinga tēnei mō, mō ngā mātua me te kura, Ma te rongo, ka mōhio, ma te mōhio, ka mārama, ma te mārama, ka matau, ma te matau, ka ora. Tuawhā, ko te tino uaratanga o te putunga mai o te kura. He aha hei te mutunga? He āhuatanga ka kawe atu ki te ao e hurihuri nei hei pāinga mōna. Nā reira hoki mai ki te kaupapa nei a ngā tikanga tākura, tāpito he aha tākura nui a pōpō. Ōku whakaaro mai to, me noho tonu te aho matua i roto i ngā kura kaupapa Māori, nā te mea i ngā tau o mua, i whawhai ngā tūpuna ki te kāwanatanga ā-rohe mo te wā tino roa. Kia āhei ngā tamariki ki te haere ki ngā kura kaupapa Māori me te ako i te reo, me te aho matua. Ōku whakaaro, E pēnei ana hau nā te mea kua haere au ki ngā kura kaupapa Māori me ngā kura auraki. Ōku whakaaro he pai ake ngā kura kaupapa Māori. Nā te mea i reira i ako au tōku pēpeha, I reira ngā ture, ngā tikanga, kia pai ake tō wairua. Ngā mihi.